پوری دھرتی دا جیڑھا بادشاہ ہے او اللہ پاک آپ ہے۔ ہک چھوٹے جڈے ٹکڑے دا ہک بادشاہ ہئی۔ او اپنے محل دی چھت دے اتے رات دے ٹائم بیٹھا ہئی تے گدڑاں نے ہر پاسو کوکاں مارنیاں شروع کر ڈتیاں اروڑیاں کرنیاں شروع کر ڈتیاں۔ او بڑا پریشان تھیا کہ گدڑ ایں ویلے رات دے کیوں روندے پن۔ اوں صبح وزیراں کوں مشیراں کوں کٹھا کیتا تے اوں پچھا کہ بھئی اے جڑے گدڑ ہن اے رات کوں کیوں روندن تے وزیراں نے انہاں کو آکھیا کہ بادشاہ سلامت انہاں کو خوراک دی کمی ہے انہاں کو راشن کوئی نہیں اور این وجہ توں اے رات دے ٹائم روندن بادشاہ نے آکھیا کہ جی کوئی مسئلہ کوئی نئیں سویرے انہاں کوں راشن بھجوا ڈیو وافر راشن بھجوا ڈیو بادشاہ کولوں انہاں نے راشن ایشو کروایا راشن ایشو کروا کے تے اے گھر گھن گئے کچھ وزیراں نے اپنے کو رکھ گھدا کچھ مشیراں کو ڈتا کچھ اپنے تالک پالاں کو ڈتا اور مختلف گھراں دے وچ انہاں نے ونڈ گھدا تے گدڑاں تک کشے نہ گئی۔ ڈوجھی رات بادشاہ سلامت وت چھت تے بیٹھا ہئی محل دی چھت تے تے وت گدڑاں نے کونکنا شروع کر ڈتا۔ اچا اچا کونکاں ماریاں تے وت اللہ بادشاہ نے وزیراں کوں کٹھا کیتا بھئی ہن ڈساؤ بھئی خوراک وی انہاں تک پہنچ گئی ہے تے ہن گدڑ کیوں کونکدے پین۔ او اج رات وت وڈا وڈا زیادہ روندے رہ گئن۔ وزیراں نے آکھیا بادشاہ سلامت ہن جیڑھے گدڑ ہن نا او بسترے منگدن بسترے۔ انہاں آکھیا اچھا بستراں دے پاروں پالے توں کونکدن انہاں آکھیا جی بالکل پالے توں کونکدن۔ تاں اوں ویلے بادشاہ نے حکم جاری کیتا بھئی کل جتنے وی بسترے محل دے وچ اویلیبل ہن او سارے انہاں گدڑاں کوں ڈے ڈتے ونجن تاکہ اے پالے توں نہ کونکن نہ روون۔ سویر دے ٹائم انہاں شاہی خزانے دے وچوں بہوں سارے بسترے ایشو کروائے اور کجھ وزیر اپنے گھر چا گئے کجھ اپنے رشتہ داراں دے گھر بھیج ڈتے کجھ اپنے دوست احباب دے گھر بھجوا ڈتے۔ تے اگلی رات وت جیڑھے ویلے آئی تے بادشاہ سلامت وت محل دی چھت تے بیٹھا ہئی تاں وت گدڑاں نے اتنا شور کیتا واہ ویلا کیتا۔ تاں بادشاہ بڑا پریشان تھیا بھئی پہلی رات تاں انہاں نے رولا پاتے ہے تے بکھے ہین تے میں کھانا بھجوا ݙتا ہے وت تے رنن تے وت میں پچھے تھی انہاں آکھیا جی پالے توں چیکدن ہن میں بسترے بھجوا ݙتن ہن پتہ نی گدڑاں کوں کیا مسئلہ ہے اوں خیر وزراء کوں وت کٹھا کیتا ایمرجنسی میٹنگ سڈی اوں آکھیا بھئی پتہ کرو بھئی ہن گدڑاں کوں کیا پریشانی ہے انہاں آکھیا جی کوئی مسئلہ کینی بادشاہ سلامت بس ہنے ویندے ہیں تے اساں پتہ کر کے ول آندے ہیں بڑے چلاک لوگ ہیں او گئے تھوڑی دیر بعد میں مسکراندے ہوئے کھلدے ہوئے بادشاہ کو آ ملے تے بادشاہ سلامت پوچھا بھی خیر ہے اج کھلدے کیوں دے ہو وہاں کیسے ہی گدڑ اتنے ممنون تھے بین تھوڑے او آدھے پہنے اساں شکریہ ادا کرن واسطے نہ شور غول کریندے ہیں اور او اے وی نال آدھے پئے ہن بی اساں جے تک جیسوں اساں اینویں چیخ چیخ کے شکریہ ادا کریسوں بادشاہ سلامت دا۔ بادشاہ سلامت بڑا خوش تھیا کہ بھئی میں ݙے گدڑ میڈ تے مطمئن تھی ڳئے ہن تاں میں ٻہوں وݙا کارنامہ انجام ݙتا ہے۔ اگر کوئی دوست نتیجے تکر پہنچ ڳئے تاں او گریٹ انسان ہے۔ اگر نئیں پہنچا تاں میں تھاکوں نتیجے تک پہنچا ݙینداں۔ جیویں کہ سیلاب زدگان مصیبت دے وچ ایں ٹیم موجود ہن۔ ایویں علیکار بادشاہ سلامت اتوں حکم جاری کریندا ہے کہ بھئی اتنے پیسے چا ونجو، اتنے کمبل چا ونجو، اتنے ٹینٹ چا ونجو، اتنا راشن چا ونجو، انہاں لوگاں کوں ونج کے ڈیو جیڑھے مصیبت وچ مبتلا ہن۔ میں دور دی گالھ نہیں کریندا۔ تساں لیا سٹی توں جیڑھے ویلے دریا والے پاسے ویندے وے ترائے کلومیٹر دے اتے جیڑھا سپر ہے۔ لئیہ دے سارے بھکاری تھوکوں روڈاں تے ہن نظر نئیں آندے۔ سارے اسے بند اتے براجمان ہن، اتھاں قبضہ کر کے بیٹھن، کلیاں لائی بیٹھن۔ جیڑھا وی اتھوں امداد گھن کے ویندے، ساراں توں پہلے تاں او لٹ گھندن۔ انہاں کولھ بچ ویندے تاں وت جیڑھا بندہ اوں علاقے دا وڈا ہے، سردار ہے، او جیکوں جیکوں جانڑدے او اوندے تک امداد پہنچا ڈیندے۔ اور جنہاں لوگاں دی کوئی سوں روں کوئی نہیں یا جڑے دریا دے اندر والی سائڈ تے ہن اون سپر تو چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر اندر والی سائڈ تے ہن انہاں تکر کہیں بندے تکر کوئی چیز نہیں پہنچی نہ انہاں تک ٹینٹ پہنچن نہ انہاں تک سودے پہنچن نہ انہاں دی پکا ہوا کھانا پہنچے